זעץ זיך דא אראפ, קוק אהער, לאמיר דיך עפעס אויסלערנען אין לעבן א וויכטיגע זאך, קיי, זעץ זיך אראפ, כ'וועל דיך אויסלערנען א שיינע זאך אין לעבן, קיינמאל זאלסטו נישט זיין אין א ליידיגע פלאץ, קיינמאל זאלסטו נישט זיין אין א ליידיגע פלאץ, א ליידיגע פלאץ קען זיין א סכנה, אקעי? סאו אין חדר, מען קומט מיט די באס ניין אזייגער, ביוטיפול, ווען ס'קומען קינדער מיט רעבעס. ס'ענדיגט זיך חדר, מוז איך ארויסגיין פון די פלאץ, איך קען נישט בלייבן אין א בנין אליינס, באלד קומט א קעצעלע, א מייזעלע, און ס'גייט מיך בייסן, נישט א קעצעלע אדער א מייזל, באלד קומט, איך וויל נישט מאכן דערשראקן, אבער איך וויל. זאלסט וויסן וואס איז ריכטיג צו טון, שטימט? און אויב חס ושלום איינער זאגט קום אין א ליידיגע פלאץ, קיינמאל גיי נישט אין א ליידיגע פלאץ. א אינגל פארציילט מיר יעצט אז ער איז אהיים געגאנגען מוצאי שבת פון א פון א מלוה מלכה, און א עפעס א נישט געזונטער מענטש האט אים אפגעשטעלט, זאגט מען, אה, ס'העט זיך א מצוה געהאט, האסט א וועסטל? האסט א שאס די נייע וועסטל? כ'האב געהערט אז די נייע וועסטלעך זענען עפעס א. לאמיך זען די וועסטל פון אונטן וויאזוי ס'זעהט אויס. און נעבעך, דער בחור'ל, קיינער האט אים נישט געזאגט, ער האט יעצט ביי מיר צוריקגערעדט, קיינער האט אים נישט געזאגט אז מ'גייט נישט מיט א פרעמדע מענטש אין א ליידיגע פלאץ. אויב דו ווילסט זען מיין וועסטל קענסטו עס דא זען. קוק, דאס מיין וועסטל. ביי. גוטע וואך. אבער ער איז דער נעבעך אריינגעגאנגען מיט אים אין א בנין אליינס אין בעק, און ער זאגט אים, ניין, טו אויס דיין בעקיטשע. ווייל אזוי קען איך זעהן גוט דיין וועסטל, און דיין נייע וועסטל, און דער בחור קיינמאל נישט געזאגט אז דער מענטש וויל אים טאטשן, ער איז א קראנקער מענטש, אבער אקעי, שטייט אזוי ווי א קשר, אזוי ווי א, מען טוט אים אזוי וועסטל, ער האט אריינגעשטעקט ערשט דיין הענט אונטער זיינע קליידער, האט ער זיך דערמאנט, יא, ער האט אמאל געזעהן אין א גליון, האט זיין טאטע געוויזן אמאל, האט אמאל געהערט א שיעור פון ראש ישיבה, איך טראכט די בעקיטשע לויפט אוועק, פרעגט מען וואס זאל ער יעצט טון, זאגט ער מען גייט קיינמאל נישט אין א מען גייט קיינמאל נישט אין א חדר ענדיגט זיך הערט זיך הערט זיך גוט אויס, איך קען נישט שבת ביים דאווענען, איך דארף ארויס גיין אסאך מאל אינמיטן דאווענען זאג איך פאר די קינדער קיינער קען נישט אריין גיין א ליידיגע פלאץ, א ליידיגע פלאץ גייט מען נישט אריין, וואס? סאו אין שול איז נישט ליידיג. אדער אין די פאליש איז אויך נישט. עס קען אויך נישט געשען קיין שלעכטע זאכן אין פאליש ווייל עס איז א אפענע פלאץ. מענטשן גייען אדער ארויסוואקן פון שול. פאליש מיינט אזויווי די אריינגאנג, די האלוועי דא אינדרויסן ווי די קאוטס הענגען מיט די סינק. סאו וואס קען דארט געשען? אדער קומט א מענטש אריין אדער ארויס. מען קען נישט מען קען נישט יעצט עפענען איינעמס. הויזן, אבער אויב איינער גייט אריין שבת דא ביים דאווענען אין אל קלאס רום, איך קען דיך נישט וויסן צו אפשר דארט אויך אנקומען צו א פרעמדע מענטש אריין געוואקט, פארשטייסט? די זעלבע זאך אין דיין שול ווי דו דאווענסט שבת אין שול, וואס קען געשען אין שול, איך מיין אויב איינער גייט עפעס אויב גייט קומען א קעצעלע גייט איינער שרייען, איינער גייט מאכן א קלאפ, איינער גייט ארויסשיקן דעם קעטל, סאו אויב ס'גייט קומען א מענטש וואס גייט. אנהייבן מיך זיך איבערצובייגן אויף מיר און מיך צו גייט איינער זיך אנרופן. קיינמאל נישט זיין וועגן דעם אלץ ביי די שיעור איך הער אז מ'דרייט זיך און מ'גייט נישט אין א ליידיגע פלאץ. האסט פארשטאנען? און די גייסט גיין נאך געלט יעצט פאר חנוכה? יא? היינט אזוי קוק הער אויב די קומסט אריין אין מיין הויז געב איך דיך א צוואנציגער און אויב דא אינדרויסן ביי די טיר געב איך דיך א קוואדער. וואס זאלסטו טשוזן? די קוואדער. מען גייט נישט אריין אין א פרעמדע הויז, אבער מען גייט נישט אריין, מען גייט נישט אריין, א בחור דא האט מיר פארציילט אז ער איז געגאנגען פורים נאך געלט דא, און האט אראפגעוואקט דא, היינט איז ער שוין א מגיד שיעור, און איך מיין ער הערט אויס די שיעור היינט, און איך ווייס אפילו נישט ער געדענקט נאך אז ער האט מיר פארציילט די מעשה, ער האט מיר פארציילט אז ער איז געגאנגען פורים נאך געלט, אבער וויבאלד ער איז אריינגעקומען דא אין ישיבה אלץ קינד האט ער שוין געהערט דרשות אלץ קינד, און א מענטש זאגט אים דא אויפן ערטל, די גייסט נאך געלט? דא געב איך דיר א דאלער, די קומסט דא אריין אין די עלי אין די דרייוועי געב איך דיך א צוואנציגער, אזוי אוועק געלאפן ווייל ער האט שוין געוויסט מען געט נישט קיין צוואנציגער, געב מיר דא א צוואנציגער, ווילסט מיר געבן א צוואנציגער געב מיר עס דא אויפן גאס, וואס רופסטו מיך אריין, רוף מיך נישט אריין, פאר דריי חדרים.